Күрмәгән сагына ярар. Я Алла, күрмәдем икән. Күрмәде бугай. Җитмешкә җиткәч. Ох, дөрес әйтәләр икән. Яшь барган саен төенчек артай диеп. Иллеләрдә төенчегем азрак иде. Казанга барам әле. Кызыма күрше Саҗидән тойдым. Гел мине тикшерә! Гел мине тикшерә! Һы! Бәрәңгесенең чүбен утаганда да мине тикшерә! Менә шулай борылып-борылып мине тикшерә! Миңа кем керә дә кем чыга? Күрше гыйбатның кереп йөрүен бер дә яратмый инде. Гыйбат дисәләр дә, Гыйбадулла үзе гыйбат кеше түгел ул. Яшь вакытта Саҗи белән йөргән булганнар. Саҗи һаман шуны оныта алмый. Бу автобус киләсе түгелме икән әллә ул, бер дә күренми. Саҗига күренмәскә тырышып чыгып киттем әле. Күргәндер. Аның күзе җир астыннан да күрә. Үлгәч тә тынычлык бирмәс. Каберең якын булса, балчыгыңны ташып бетерер. Мин үзем Саҗине өч яшьлек чагымнан бирле беләм. Шуннан бирле 67 ел була. Андый түгел идек без. Бер дә андый түгел идек. Менә мәктәпне яптылар да эшсез калдык. Эшсезлек боза кешене. Менә мин ул Саҗидинең белмим дигән сүзен хәтерләмим. Нәрсә сорасаң, шуны белә. Белмәсә дә белә. Аның кушаматы да авыл профессоры. Бер көнне Саҗи белән самолет карарга бардык. Басуга инвесторлар ашлама сибәргә җибәргән. Самолет үзе күктә, җирдә минем биеклеге бер тимере калган. Шуннан мин Саҗидән, бу немецтәке икән, мин әйтәм. Зоя бер генә күз салды да, үтеп барышлый, между прочим гына, Самолет домкрата! Нәрсә соң ул самолет домкрата дип сорарга хурландым, конечно. Ә, менә дә, шул нәрсә икән. Танымый да торам, дигән була. Басудан кайтышлый, туп-туры гыйбатка бардым. Ул гомер буе трактор комбайнында эшләгән кеше, мин әйтәм, теге тимернең нәрсә икәнен белми калмас. Гыйбат мин әйтәм, әйт әле, нәрсә ул домкрат? Нәрсәгә ул сиңа, ди? Соң кирәк? Кирәк булмаса, йөрер идеммени? Нәрсә күтәртәсең, ди. Син миңа әйт башта, күтәртер әйберсен табарбыз, мин әйтәм. Нигә Саҗидән генә сорамадың? Саҗи бит сугыштан соң тракторда эшләде, домкратның нәрсә икәнен белә инде ул, ди. Ай, карт дивана, ай, карт дивана. Соң Саҗидән сорагач, ул бит минем самолюбиегә бәрә. Саҗи белгәнне мин белмимме? Син миңа әйт! Мин дә белермен! Шуннан Гыйбат минем каршыга бер тимерне мәстә китереп чыгарып куйды. Мә ди, кирәге беткәч кертерсең. Соң мин әйтәм, бу нинди домкрат булсын? Домкрат бит ул минем кадәрле! Сиңа нәрсә домкраты кирәк дисең? ди бу. Соң самолет домкраты! Бая мин нужный информация бирдем. Саҗи колагына. Кызыма бармыйм мин. Казанга аэропортка барам. Казанда җавап ала алмасам, Мәскәүгә дә барачакмын. Бу төенчекләрнең миңа кирәге юк. Аларны менә монда читкә, бер читкә яшереп кенә куеп торам. Ага. Ага. Менә шунда гына торып торсыннар, алар ис, анда искегә чит кирәкләр юк, кайтка кайтышлый алырмын. Ай! Вибрация! Вибрация! Вибрация! Хәзер! А, Кемдер шалтырата! А, Әнә, Саҗи мине эзли! Кызым телефоныма язып бирде. Кем шалтыратса, шуның исеме чыга. Әнә, Саҗи! Ай, сүндереп куйыйм әле, белми генә тора әле, каян килгән авыл профессоры, бөтенесен дә беләм, имеш. Менә белми торыр, белми генә тор әле, барып кайтыйм әле аэропортка. Була микән ул самолет домкраты? Була микән ул самолет домкраты? Бардым аэропортка. Булмый икән бит! Самолет домкраты булмый икән бит! Әй! Саҗи белмәгән! Белмәгән Саҗи! Аэропортта да юк икән ул теге тимер! Син, диләр, заводка бар, диделәр. Без самолетларны очыртабыз гына, очканы оча, төшкәне төшә. Ремонтламыйбыз самолетларны, диделәр. Столько миңа бик шикләнеп карадылар, самолют домкраты кирәк дигәч. Анда да шул ук бер сорау, күрше гыйбат кебек, Нәрсәгә ул сиңа, диләр. Соң кирәк? Кирәк булмаса, йөрер идеммени? Шуннан киттем, егерме икенче авиационный завод имени Горбуновага. Анда фурмадан бер кеше тора. Бик зур кеше. Заводка кемне кертәсе, кемне чыгарасы ул хәл итеп тора. Шуннан теге авылдагы тимернең чертежын сызып алып, күрсәтеп, сызып алган идем, күрсәтеп, бик хозурланып, мең тәңкә акча төртеп сорагач, аңлатып бирде бу миңа. Самолет домкраты булмаган! Саҗи бухта белми икән ул!

Самолет домкраты гына булса, аны мин дә белер идем. Авыл профессоры каян килгән? Менә авыл профессоры гына булса да, профессоры булса да, Ленин эшләрен укыганы юк әле аның. Менә мин үзем мәктәптә техничка гына булып эшләсәм дә, Ленинның 54 томын укып чыктым. Теге мәктәптән эшсез калгач, эшсезлектән. Менә ул яза шул җәмәгать. Менә ул яза. Менә мәсәлән, Лев Толстой Как зеркало русской революции дигән әсәрен алыйк. Мин аның татарча тәрҗемәсен эзләп таптым. Бөтенесе дә аңлашылып тора. Яисә Шаг вперед, два назад дигән әсәрне алыйк. Бүгенге көнгә маш килгән. Бер өлкәдә бер адым алга китсәк, икенче өлкәдә ике адым артка сикерәбез. Ә менә Владимир Ильич Ленинның Детские болезни, левизны коммунизма дигән әсәрен укыгач, җәмәгать уйга калды. Ә, карагыз әле, Владимир Ильич Ленинның политическая проституция дигән сүзләре үзе генә ни тора. Бөтенесе дә аңлашып тора бу сүздән. Менә җәмәгать нигәдер Владимир Ильич Ленинның тәрҗемәләре бар, ә Карл Марксның татарча капиталының татарча тәрҗемәсе юк. Нишләп яталар ул Казандагы язучылар шуны да тәрҗемә итмичә? Миңа берәү сугыштан соңгы елларда лекция укырга авылга килгән иде, әйткән иде шул, Хаҗия, бик күп беләсең килсә, Карл Марксның Капиталын укы, дигән иде. Юк шуның татарча тәрҗемәсе! Нишләп кенә Казан тулы язучы Капиталның тәрҗемәсе юк! Тапмадым, юк, эзләдем, эзләдем, тапмадым. Бик кирәк иде миңа, эй! Мәктәпне сагынам, җәмәгать! Мәктәпне сагынам! Мәктәпкә барсам, хәзер ат башы хәтлек йозак тора! Берзаманны Путинның балалары үсеп җитәр! Хәзер гаилә саен икешәр-өчәр бала! Ачарлар ни бу эш, тик без генә булмабыз! Ә менә капиталның тәрҗемәсе юк! Юк!